mina nsati hayi a- a yi joli n'wanuna a nge tleli byi phara wani leswi a ni swi tivi ka, ka, ka tiktok ku na xisa xin'wana veri i matimba makamba

hi le ka matimba podcast mi amukela hinkwako la mi ni hlelaka mi ri ko vito i matimba makamu ya i matimba makamu ka matimba podcast namuntlha ni ta mi hlamusela xitori xin'wana xi nga tshama xi ni humelela eya ku fevha munhu swa sometimes swa dlayisa a ku ri twenty twenty ne ka ha ku huma risimu ro ya twenty twenty. Se ku na buti van'wani va va va tshame va ba album yin'wani ka Solly Makamu va tiveka hi hi vito ro Siweya ka Ndengeza so Siweya ka Ndengeza yi humese album ka Solly Makamu cover ya kona ma kha ma yi vona laya yi na tinsimu tin'wani vo mhana COVID vo manimani ti kha ti rhandziwa ivi se. A ni mhe ni ri byo ku no phoromota so ni ni ni quote marito man'wani ka ka album liya ni ku ku na ku na risimu rin'wana va ri swihundla swa tinqambi ya ku ku na nghoma yi ri before ni va qambha a ni kaneta loko va ku tinqambi ta heleriwa ku na nghoma yin'wana loyi va soli ya Peter hlongwane ma yi tivaka. Ku na nghoma yin'wana u lo yi va sole ya Peter Tinete ma yi tivaki ivi ka ku hlavelela I think i solo maka mi ngo tlamba nghoma n'wana wa vanhu u nga la ku endla yini yini yini se siya kha a ta ku swisin'wana swo tala swa buti loyi i status swa hina. kha u hlavelela so makamba ivi loko yi kha ya heta ni nghoma liya yi kha yi mi hlamusela ya nghoma liya yi ya yi kha yi ta yi ku ku na yi ku um mheni se ni siwe yi ku mheni se ni nghena ka music but a ni swi ti ni ta vulavula hi yini kumbe ni mi qambha kumbe ni endla yini yini kumbe ni endla yini yini yi ku i swi i swi hungasa tinqambi ti ti qambha vanhu hi ku heleriwa so loko ya ha sungula yi kombisa ku yo i nqambi yo heleriwa Se yi qambha vanhu ku ku ze yi ku, ku na nghoma yin'wana u lo yiva soli ya Peter Hlongwane ma yi like yi qambha vanhu mara ya ha ku fika a yi zama ku hlamusela sweswiya ku tinqambi to tala ti qambha vanhu se yi kha yi ni teka marito lamayani ku ku na nghoma yin'wana u lo yiva soli ya Peter Hlongwane ma yi tivaki ni post ka group yin'wana ya ya ya Johnson maka mi sapota hansi ka Facebook . E gaza ya chinga ni kuma ti-comment to hehe haa munhu u kombela ku mi hlayela to swi ti komba ku hi vulavula hi hi hi hi hi le ka same WhatsApp group yin'we so eyi a ni rhuketeriwa ni rhuketeriwa ni kha ni ni zama ku heyi swilo leswiwani no khota e ha ma yi ngheni so. Tikhomiti tin'wanyana ti ku, loko papa wena a nga loyi mhana wena wa loya. A ni swi tivi ku a yo quote-a, a yo leyi I think a yi quote-a marito lama ma ngo va ma yiviwile. Se i i yi ta ku rhandza sangu yi ku sa! Kumbe ti vona ntima mpela timbyana hi letiya ti landza hungu lero, timbyana ti le ku ti le ku n'wi lumeteleni. Voho va yi tiva risimu leriwa. Se K_M_D legend maxaka ni ku mi nga ha phindi kwalano. Hi te mi nga ha phindi mi lava. Leri Noyi a yi tiva nghoma leyi. Se va ta van'wanyana va ku, why mi nga vulavuli hi ka va yimbelelaka gospel coz va yimbela swilo swo fana hinkwawo. Se a va zama ku ni kombisa ku ni wrong but still hi vona va nga wrong coz mehe ni ri right. Ivi van'wana va ku, why wena u nga yivangi na loko a yivile a nga yivangi wena kumbe mhana swi ku yini yini. Ivi van'wanyana ivi Sisiwe ya yita yi ku nghoma leyi a yi vulaka matimba ma kama i track eight xihundla xa tinqambi ka album ya Siwa na team na team kumbe mi ya yi cheka ka YouTube channel ya Joan Solo Makamu i swi twe nghomeni na mi nga n'wi kakatluli tintswalo ti ni a ti ni nghenele ti ni kakatlula ti ni kakatlula se laha a yi zama ku ni yimelela ku kumbe a yi a yi timela ndzilo but. I think ndzilo luwa a wu timelekangi coz a va yi vi na comment liya vanhu a va zi va cheka ti-comment loko va kwatile va hlaya post va comment va hlaya post va comment so comment liya a ya ha ni yimelelanga and yi tele ti-comment liya se ni nga ka tluriwile va kha va yi mention so nge he swi yi mi dlayisa munhu hala se u vona ku swi lava u pfa u hunguta ku dzaha dlue a va believe ku ni dzahe dlue. So ya ya ya ya ndakwa ni ya ni ya jamukela le ka ka ka ka ka Facebook and a ni ri right ngo so ivi ku na ku na van'wanyana la ve te na wena ho yiva va veka na ti emoji ta ku yiva na wehe a ni na hina na hi i lo yiva so but lava ku na van'wani va ri sweswo swi tiva hi wena a hi swi tivi hina ende a hi nga lavi no swi tiva. hi kombela mi hi siya hi ku rhula ka group leyiwani please so vanhu lava a va a va ni rhuketela laya va comment-a swo swo sapatela marito mo swin'wana na swin'wana sweswi hi nga ta vitanisa hi swona a ku ri vanhu lava va ti vitanaka ti-fan ta Solomon Makambu cause a ku ri group ya Solomon Makambu but I think. A hi ti-real fans coz loko ku ri i ti-fans ta straight a ti ta ti kha ti yi tiva nghoma leyi yi post-iwini ka channel ya Johan Solly Makamu so loko ku ri ti-supporters ta straight i nge ti yi vonile comment i tinghoma letiya ti swi twini ku Solly Makamu na Soweya ku na album so ku yini yini coz album liya loko ni cheka cover ni yi yi ri Soweya na Team Johan featuring Solly Makamu na Boze mhana Covid. so a ku na ti-track to fana na boyfriend ya beef mhana Covid tiko ri pfurile nkosi wa nkosi wa sivara ti ba ku dlaya leti va ri mukon'wana wa xisiwana xibelani ntirho i mali xihundla xa tinqambi i track leyi nga ni dlayisa . track 9 yi ku petseka kunene track 10 tiko instrumental leswaku hi musa chava lava ri tiko ri pfurile se xin'wanyana ni nga xi vona laha yi te all songs composed by soli makamba loko a vulavula cover leyi i nge ni nga ka katluriwangi cause yi ri all songs composed by soli makamba lero hi xitsonga yi ri tinghoma leti hinkwato ti nga laha ti tsariwe hi soli makamba leswi swo ku na nghoma yin'wana loyi va soli ya peter hlongwane ma yi tivaka U tsale Sol Makamu a byela Siweya ku Siweya yimbelela cause yi ri lead vocals by Rodrick Siweya i Siweya la yimbelela ra a yi yimbelela marito lama ma nga vula hi mani hi Sol Makamu lama yo ku na so ku Sol Makamu i yive risimu programmed by Sol Makamu recorded Ntokoto studios lero a ni nga ri wrong a ni ri right cause ni lo quote-a nghoma liya sponsored by Ntokoto clothing ma yi vona so yi mbale mpahla ya ka Ntokoto lero i swi swa le ka Ntokoto. cover by nsuku gija xitimela ti-blind so i ni kakatluriwini va nga swi va va nga swi tivi ku ni right va twa onge ni wrong but a ni ri right ni mani ni va endle yini ni va suwini ni va endle a ni va endlangi nchumu vo va ku a mara lava va chavisa va twa nga ri va va favor munhu ku ri ku a va n'wi favor swi suka etimbilwini ngo cause loko a vo n'wi favor va suka ngo timbilwini i ngi va va va. va va va ti tivini tinghoma letiyani hambi mi nga ti tiveki mi faneke na lavaya mi nga ya ma ti cheka ka G1 Zulu Makamu Channel ti kona mo se xa ku suka yena team G1 i album yin'wanyana yo ba swinene a yi ninginisa hi nkarhi luwa wa twenty. 20 ya ingaku 2020 cause yi ri mhana covid and covid yi covid-19 yi ve hi 2020 so hi leswi a ni mi khomele swona eka swa eka siku ra namuntlha mi nga ri ku subscribe mi like mi share swi tele ni nga hlangana swo vuton'wini swin'wana ni ta tlhela ni vuya kwala ni ta mi hlamusela hi ta hlangana eka nkarhi lowu taka hi khensa na risimu leri nga pfula show ya hina ya i risimu ra kahle ra performance Na so eka nkarhi wa sweswi hina hi gqina hi ndlela yaleyo hi nga ri ku subscribe.